Jadi, dikisahkan pada bab nang kalima ini tentang sepasang suami istri nang isi harta balimpah. Artinya orangnya itu sugih. Tapi keduanya ini memiliki karakter nang berbeda dalam menyikapi harta nang dimilikinya. Nang laki orangnya pamalar, Ada nang bini pambarian liwar. Karena sifat pamalar nang ada pada suami, kada jarang kaduanya baadu argumentasi, bakalahi, gegara kapada siapa wan di mana si bini tadi manyaluarakan harta nang buhannya miliki. Kamudian pada suatu hari, si laki neh asa kacar handak makan ayam bapanggang. Lalu bepadahai si laki ini lawan nang bini supaya diulahakan sagian makan di hari itu tadi. Gapulai nih asap wan bau panggangan nih ke situ kamari. Imbas siap dah di meja makan wan sudah siap untuk menyantap. Sakalinya bel rumah berbunyi. Ada orang nang bakatuk. Badiri nang bini ini tadi kamu kalawang handak membuka akan tamu nang datang. Jeh, sakalinya nang berdiri di muka lawang tadi tuh adalah seorang pengamis nang hendak minta makan. Melihat kehadiran si pengamis, si suami tadi tuh langsung menghardik si pengamis nang berpakaian cumpang camping tuh mulai dari meja makan. Melihat kelakuan si laki, nang bini pun menegur lakinya, tentunya lawan sopan jua pang. Supaya jangan kayak itu. Kasihan si pengamis ujar si jin. Kayak apa perasaannya dikayak wi. Tapi bukannya malamah si laki nih. Malah balik mencaci maki nang bini gegara si pengamis tadi tuh je. Karena kada tahan lagi lawan kelakuan pamalar si lakinya. Nang bini pun akhirnya minta cara Dan bercerailah kaduanya. Sakitar kurang labih satahunlah imbah bapisah lawan lakinya tadih. Bibinian tadih kawin pulang baasa lawan lalaki lain. Oleh sabab kasih sayang Allah, inya mandapatakan laki nang jua liwar sugih, tapi pamberian urangnya. Han, siapakah dihimung isi pasangan kaitu lih? Pada satu ketika, kaduanya sedang menikmati ayam panggang andalan ulahan si bibi ni tadi. Tiba-tiba bel rumah bebunyi. Dari luar tadangar suara urang nang baminta-minta. Nang laki pun menyuruh bininya tadi tu untuk memberi makan paminta-minta tadi tu dengan lauk ayam panggang nang ada di hadapan buhannya. Bejalan ai nang bini ni keluar membawa ayam panggang nuju lawang. Imbah membuka lawang, Batapa takajutnya nang bini lawan urang nang ada di hadapannya. Awaknya kurus, muka kada taurus, baju banyak ha pulang nang lumbus-lumbus. Dilihatinya pulang baasa nih, jeh sakalinya mantan lakinya nang dahulu pamalar tu nang datang. Jadi salajurai lagi bini yang tadi manjulung ayam panggangnya ka tangan mantan lakinya tadi, saulah kada parcaya napa nang tarjadi. Inya pun batakun lawan urang nang basangkutan, Napa garangan nang maulah pian baubah jadi kaya ini? Maka, dahulu pian ni saurang saudagar nang sugih banar? Sambil manarawang jauh si mantan lakinya tadi tu nah. Kamudian manjawab lawan suara nang bagatar, Demi Allah, ujar sidin. Aku dahulu memang laki pertama ikam nang sugih. Tatapi wahini Allah maubah keadaanku dengan mencabut segala nikmat sidin nang belimpah ruah nintu akibat aku kada pernah bersyukur lawan sidin. Nah imbah tu lelaki tadi langsung melangkahakan kaki meninggalkan rumah mantan istrinya membawa hati nang rakai sakali. Nah itu kisahnya di bab nang kelima tadi.

Sagan manyempurnakan nikmat tersebut sasuai lawan nang dikahandaki oleh Allah, yaitu taat lawan Sidin. Sahingga dari sifatnya tarsabut muncul pangaruh-pangaruh mahargai atas nikmat tadi lewat hatinya nang batarima kasih lawan Allah. Ilapnya selalu bakata-kata baik wan gerak-geriknya tapantau sasuai dengan nang diparintahakan kapadanya. Sabaliknya, urang nang kada tatahu muha, padahal satiap waktu dibari'i nikmat oleh Allah, maka tindakannya pun kada kakaruan wan rancak manyimpang dari kabanaran. Kamudian. Sabalum panulis manyabutakan kaitan syukur lawan kisah di atas, sidin manyabutakan bahwa satidaknya ada tiga cara kita mansyukuri nikmat nang diberi Allah kapada kita. Nang partama, basyukur malalui hati wan pikiran. Kayapa tuh? Nah, jadi ujar sidin, syukur pada aspek nang ini Kawa dilakukan dengan iman wan pangakuan bahwa sunyaan karunia, baik ngintu materi ataupun non-materi, adalah dari Allah. Dengan pandangan hati wan pikiran nang kaya itu, baarti kaina ketika ungkapan lewat ucapan berupa rasa syukur kita bukanlah tasyakur nang buta jadinya, tatapi. Tapi, di sana ada kasadaran wan parasaan mangalir di kalbu wan ditarima oleh nalar. Akhirnya, jadilah sikap ini manjadi amalan hati bagi sasaurang. Cara basyukur nang kadua pulang, imbah nang partama. yaitu melalui lisan atau ucapan. Imbah mengakui bujur bahwa karunia ngintu hanya dari Allah saja, maka syariat manganjurakan kita supaya batarima kasih lawan urang nang mambantu kita, walaupun tatap hakikat dalam hati bahwa sabujurnya Allah jua nang manulungi. Napa dalilnya kita harus mengucapkan terima kasih lawan urang? Ujar sidin, itu ada pada hadis Nabi nang kaluar dari riwayat Ahmad dan Tabrani. Sidin bersabda, Manusia nang paling bersyukur lawan Allah adalah manusia nang paling bersyukur lawan manusia. Kamudian nang katiga,

Nah, pada cara yang ketiga ngini, ujar sidin, masuk dah kaitannya lawan kisah di atas. Rasa syukur nang barupa pambarian atau bantuan kepada orang lain itu akan mahadirakan kabahagiaan, ujar sidin. Nah, sebagaimana kalimat nang dikutip oleh panulis dari seorang psikolog

Mambari ngintu labih manggambirakan katimbang katika inya manarima, lain karana hal tadi tu marupakan sarupa karugian, malainkan karana dalam tindakan mambari nintu ada tadapat ungkapan wan hakikat akan kahidupan. Bahasa kampungnya. Elevenist. Nah, salain kebaikan yang dirasa dalam batinnya, orang nang pambarian nintu jar Erich umpama maniopakan secercah samangat ruh kahidupan sagan orang nang dibariinya. Kamudian, kahidupan nang ada pada diri orang nintu kaina kambali pulang inya kapada nang mambari. Jadi bebulik inya. Jadi mun kita manalaah lebih jauh, Kada usah gin kita tarkasima lawan panalitian nang diungkapkan oleh ahli psikologi dalam hal rasa syukur nang berbentuk memberi nih. Jauh sebelum Eric wan psikolog nang lain nih lahir, nabi kita, labih ampat belas abad nang silam, sudah ada sidin manyampaiakan ayat nang mana isinya bilanya urang nang besyukur tu pasti untung tarus. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Tatapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azab-Ku sangat berat. Jadi bila kita bersyukur, kemudian mengekspresikannya lewat ucapan wan perbuatan, kaya memberi tadi, maka razakinya bertambah tarus. Baik razaki secara batin ataupun berupa materi. Tapi awas ujar Allah, bila kada bersyukur, Azab sidin tuh berat banar. Dalam hal ini, azab sidin bisa berupa ditariknya harta nang kita isi atau walaupun beharta aja nih masih tapi kada kakaruan perasaan hati. Nah, ini nih yang terjadi pada pasangan suami istri dalam kisah di atas. Nang bini karena inya adalah seorang nang pemberian, akhirnya inya hidup tentram. Sarba bakacukupan, walaupun bacarai dah wan laki nang terkenal sugih tadi. Ada nang laki nang pamalar tadi, karana sifat bakhilnya maulah inya kada basyukur, akhirnya Allah cabut kakayaannya, sahingga inya jadi pangamis nang marista. Wallahu a'lam. Nah, kayapa manurut buhan pian kisah di atas? Mudahan kita, khususnya ulun pribadi, kawa maambil palajaran wan ma'amalkan nang baik-baik dari napa nang sudah kita baca wan dangarakan. Habis sudah kisahnya. Nah, jangan lupa dukung tarus channel ngini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.